Ɛnnɛ nso yɛafa yɛn nkonnwa. Sɛnea mo ara munim no ara, yɛkɔnya asɛm wikidi bi a ɛnnɛ yɛrebɛdi ho nkɔmmɔ. Asɛm no, ɛtaa si akuro aburokyire a ɛtene mu pa ara, na yɛrebɛbisa ho nkɔmmɔ na yɛrebisa ho afotuo. Sɛ ɛto wo a, nea ɛwɔ sɛ woyɛ. Mesrɛ mo, ɛyɛ a mohwɛ a, monhyɛ, mo like na monkɔmɛnte ma yɛn, especially comment no, ɛno na ɛboa yɛn pa ara. Na asɛm a nnɛ yebebisa yi ne sɛ, Woakɔkye wo kunu anaa wo yere sɛ ɔne wo yɔnko berɛbo paa? Ɛretwi. Minhu sɛnea mɛka no, nea mɛka no ara ne sɛ ɛretwi. Megye di sɛ mote aseɛ. Na me nso mebu afu paa a mepɛ sɛ meku nipa no. Afotuo bɛn na wode bɛma me? Menku no anaasɛ mennyaa no ma no nkɔ? Wei deɛ akwan yi te sɛ yɛse anoma bi de ɛhɔ baabi santrofie anoma wofa na wafa musuo wogyaa no so a wagyae sareɛ na asɛm na yɛreba abɛka yi mpaninfoɔ a me ne wɔn rebɛdi adwuma wɔ yi nea ɔte me nifa so no ho ara ɛyɛ awofo fie yɛ bɛrima baako a ɔhyɛ yɛn ntam Nana Kwame Kranten nea ɔte me nifa ha yi ara ɔbaa pa suban pa Asantewa atiefoɔ montwɛn me na menkɔgye me nkratoɔ sma pɛ. Meda mo ase ne mo twɛn. Yoo question asɛm a mɛbisa yi mede bi sɛ yɛ bɛɛma a wɔte yɛn ntem ɛsiane sɛ mɛɛma na mohu saa yɛ a mo gyiga nana sɛ paa sɛ wa wo fi abɔnten awura fie ebia wo tuu kwan bi nti maybe mma manim sɛ wo ba na ɔbɛwura mu a na wo yɔnko brɛbo paa de wo se kan pɛ yi ɛretwitwa wo mɔne nana dɛn na wo bɛyɛ no wo pɛ sɛ wo ku no dɛn na wo bɛyɛ no. Yoo medaase me me atiefoɔ mekyea mo ɛɛ asɛm wei a wabisa no yɛ asɛm a ɛyɛ asɛm kɛseɛ mpaninfoɔ ka asɛm bi sɛ abufuo ɛnim ne wura ba na ɛnto wo so a wo se da ɛfiri sɛ adeɛ bi wɔ hɔ a wo pie so saa koraa na sɛ Kristo anyɛ w'adom a wakoma tumi te awɔ ma wo wuo. Nanso ebi wɔ hɔ nso a ɛtoo saa no a, adwene a ɛbɛba wo tirim no nyinaa akɔyɛ adwene bɔne. Ɛto obi deɛ a, wobɛtumi aka sɛ, ah, anka ɔsɛ ɔnya aboterɛ, na me adeɛ wei deɛ anka. Sɛbe obi ɔse, ɔkwasea yɛ sɛ ɔde me yɔnko ɔne me. Sɛ mebɛpue biribi so a ɛte sɛ saa, na sɛ Onyankopɔn yɛ m'adom sɔ m'akoma mu ama mamfa sekan ammɛdwa no deɛ a, ɔbaa no, ɛno ara ne sɛ ɔyɛ dɛn? Ɔrekɔ ne baabi. Na mmom no, Meka no bɔkɔɔ saa no, nyɛ ne saa oo, wanwe yɛ adwene a ɛbɛba me tiri mu no. Biribi a ɛwɔ hɔ bi a ɛde kum nnipa biara a mehu ɛyɛ yie biara no, mɛtumi afa de adi dwuma no ama me homa ayɛ dɛn? Atɔ me yam. Mɛdi
dwuma no efisɛ me, mayi me yam, mayi me yam ɛne wo te a mebɔ abrabɔ kronkron. Ɛnyɛ sɛ menam no, menhu Ɔbaa ne hoɔfɛ, me ho bi, nanso no mepɛ wo ne ɔdɔ a mewɔ ma wo, mempɛ sɛ obi bɛtete y'awareɛ no mu nti na mabɔ me tiri ho pɔ a me ne wo de te. Ɛba ne sɛn? Sɛ sɛbe koraa sɛ me ho nni hɔ koraa no a ɛmma wo kwan sɛ. Dabi, wo ho deɛ wɔ hɔ paa. Sɛbe deɛ me se ɛ, sɛ me ho nni hɔ koraa no a ɛmma wo kwan sɛ wo sɛ wo yɛ saa deɛ no, na me ho wɔ hɔ, na meretu kwan aba kakra anaa meretwa me ho aba kakra

Sɛ Nyame sɔ m'akoma mu deɛ a, ɔbaa no wobɛkɔ na mɛgyae bɛɛma. Na sɛ Nyame ansɔ m'akoma mu deɛ a. Wobɛgyae bɛɛma no mu?
Ah oh, sɛ bɛɛma no deɛ ɔmmɛyɛ hwee, ɔne deɛ sɛ eh, me yere na agya gyaa ne ho ama no na ɔne na mm. ɔyɛ ye. Na mmom sɛ Onyame ansɔ m'akoma mu deɛ a, bɛɛma no ne ɔbaa no nyinaa, adeɛ a ɛdi kɔm nipa wɔ hɔ a, wɔn mmienu nyinaa no, wɔn bɛgye ama m'akɔ prison. Wɔn bɛkɔ, wɔn bɛkɔ.

Ade a yɛntɔ me I like that yɛnfɛ mfiri wate na wobɛkɔ na wobɛkɔ na yiwo sekan pa paa na yɛde twitwa amɔmɔne maame mpakyɛw wobɛyɛ dɛ yi wobɛku nipa no anaa anaa wode bɛhyɛ nyame nsa na wagyae ma no aka mɛkyerɛ tiefoɔ mɛkyerɛ tiefoɔ Na wohu sɛ asɛm wei sei ɛnyɛ adeɛ a ɛyɛ easy sɛdeɛ yɛka no sɛ ɛde sere yi. Wahu sɛ sɛdeɛ Nana kaeɛ no adeɛ no ntoo wo a, woreka a different. Ɛna sɛ ɛtoo nso so a ɛyɛ different. Na wokɔto obi saa a, Nokorɛ nsɛm no ni ne sɛ, sɛ woanhwɛ yie a, bɔne na ɛdi kan ba wo tirim sɛdeɛ yɛka no ara. Bɔne bɛba wo tirim nkanka ne ne ne sɛ, nipa a wogye no di sɛ w'adamfo a wo ne no rekɔ, wo ne no reba, ɛsi dɛn nti na ɔne wo kunu anaa wo yere rekɔda? Enti sɛ woanhwɛ yie a, adeɛ a ɛbɛba wo tirim ara ne ne sɛ ku no. Nanso so no, Woahu wei nyinaa no, yɛsrɛ Nyame n'adom sɛ ɛnhunu obi a ɔbɛfa saa adeɛ no bi mmɔbɔ sɛ ɔbɛnya Nyamedwen ansa na wanya adwen bɔne a ɔde bɛtu saa anamɔn no. Ɛsiane sɛ sɛ woannya Nyamedwen a, at the end of the day no, wobɛyɛ wie, na wo wie a, afei ɛso nsunsuansoɔ a ɛde bɛbrɛ wo no, wɔde wo kɔkɔgyina aban mu a yɛnka nkyerɛ wo sɛ wo yere no abɔ adwaman. Ɛnkanka ne kuro bi a yɛnenam mu ha yi. Ɛha no deɛ wɔn nnim, ahaa, wɔn nnim saa nneɛma no. Sɛ yɛne wɔn anom koraa deɛ, yɛbɛka sɛ yɛresi nkonnwa na yɛaka na yɛabu koraa agu ɔbaa no so anaa barima no so. But aha no ne no deɛ, wɔn, ɛntɔ somu. Daabi, wontumi nkɔ. Ahaa, ɛntɔ somu. Enti sɛ ɛbɛyɛ a. Mpanimfoɔ se wonwuiɛ a, wonnim deɛ wobɛnya. Enti sɛ ɛbɛyɛ a wo nkwa ne w'abrabɔ a wopɛ sɛ wobɔ no wiase ɛbɛdi mu nti no, sɛ ɛba no saa a, ɛyɛ den, but bɔ mmɔden sɛ wobɛnya aboterɛ na woatumi afeesi na akyire no woadwene ho na woahu ɛneɛ sɛ wobɛtena mu wobɛfiri mu ɛwɔ wo ara wo ho sɛ sɛ sɛ wokɔ prison so a woanhu metu na mekɔ prison a sɛ mewu nana sɛ wokɔ prison no a adeɛ yɛ ɛhwiri wo semani so ɛyi koraa wobu baabi sɛ wakɔda nsamampom de ɛhɛ wo nam wɔbɔ a yɛkɔ bɛɛ na wɔmu twi so ɛnɛ a Ɛnyɛ tan. Nana ɔbɛtoa so. Ɛna meka no sɛ w'ani anhu nti ɛnyɛ tan. Ba Nana sɛ wosusu no ɛde nnipa yi kɔ akɔhyɛ dan mu o de ato wo mu o. Ɔbaa pa se ɛba ne saa a wo hia akokoduro me nkum nipa na wo wu yɛ a wo nim nea wo bɛnya yoo Nana nso se adeɛ no yɛ nfɛ mfiri nti ɔno adeɛ no ɔntɔn nti ɔno ɔnfɛ mfiri n'asɛm no no yoo awo

na wɔwɔ sika, na wokɔsrɛ no sika na ɔse ɔmfa mma wo, na ɔbɛwe ɔtete ma w'adamfo pɛɛ di na wakɔto so ɔmo da hɔ a, wobɛwe ase de agu ɔbaa no so ama no adi dɛm? Ɛkyerɛ sɛ wodi dɛm a me kunu ɔntumi mma ho biom. Wɔwɔ sika na mesrɛ no a ɔmfa mma me nso, wo wo na sɛ wogye ne sika die a na me ne nkwadaa te fie a yɛredi kɔm saa. Ɔsoro mmɔbɔ so

Sɛ ɔyɛ obi nso a Nyame adom obi kɔ wiase sɛdeɛ metaa ka sɛ som obiara ne nea asɛm to na ɔyɛ. Sɛ Nyame adom na wɔ abotare a, abotare na abɛnya na wode w'ani ahwɛ bi. Ɔbaa bi wɔ hɔ a ɔkɔto sɛ ɔbarima ne ne kunu da hɔ a ɔnka hwee o, adeɛ na ɔkɔfa a na wafa no bɔkɔɔ na ɔkɔ na ɛno nso no ɛɛya koraa sɛ sɛ yɛde asidi agu no so. Ɛbɛdi barima no dɛm ara ma gyesɛ barima no ɔmpɛ wo because sɛ Nana kae no ɔmpɛ wo ma ɔsum wo ama woabɔ no, woabɛto sɛ ɔne obi da hɔ a wokɔ akaka bensɛm a ɔka sɛ awuraa wontumi ankɔ

Sɛ wonnim, sɛ wɔwɔ baa no, wonnim sɛ wɔretwe mpena o, wɔreyɛ no wɔ w'akyi. Ɛna Nyame amfa fie w'akorɔ mu sɛ woretu kwan, ɛna wabɛpue so. Wopue so nso ɔyɛ w'adamfo pa a woka wo tirim asɛm nyinaa kyerɛ no. Ɛno nti onim w'asɛm nyinaa, wahu sɛnea ɛteɛ no. Ɛna bɛrima no nso asi ne bo sɛ wei, ɔbaa wei, ebi koraa meka bɛrima no ayɛ n'adwene sɛ wo na wɔdadamfo, ɔbɛware no ama wo wakɔ. Nti wokɔto no so sa wo ho a, ɔmfa wo ho o.

Na wo bo w'ani baa ho so a, dɛn na abɛyɛ? Sista Etire, Ɛnyɛ bɔfrɛ ni apae mu. Ɔbarima bɛtumi aka kyerɛ no sɛ, ɔbɛtumi aka kyerɛ ɔbaa no sɛ, me yere koraa ɔnni ne ho nni. Enti w'adamfo no, wo ne no di nkɔmmɔ a, ɔmmu wo baako koraa wɔ ne tirim. Ɛfiri sɛ, ɔbarima no asɛe wo akyerɛ no. Enti w'asɛm biara a woka biara no, fa ha na fa ha pue. Ɛfa ha na fa ha pue esiane nsɛm a wo kunu ayɛ dɛn akeka akyerɛ no no nti. Wo ohuu a, ohuu sɛ sɛbea tenten horow a ɔnenam ne so ɛno na wo a woyɛ yere no, sɛ Onyame ansɔ wo mu a, etumi fa w'adwene mu. Etumi ma w'akomaten tɔ fam. Etumi ma efiri hɔ kɔ no, wonyɛ nnipa bio. Wonyɛ nnipa bio.
Sɛ ɔbaa a ɔte saa, wokɔto biribi saa a, ɔbaa a wonni ayi no, wobedi ɔbaa no dɛm? Ɛna bɛɛma no nso no ɔyɛ obi a ɔno nso wɔnni ehu wɔ ne mu a wɔbɛdi ho nso dɛm. Nti deɛ ɛbɛyɛ ara ne sɛ sɛ Onyame yɛ w'adom no wantwa anhwe deɛ a, da ne ho na kɔ. Ebia wo fie a ne hɔ koraa nso no, wo dɛ yi w'ani sɛ deɛ wohu. Wokɔ nyina na wokasakasa.
Ɛbɛkɔ Kasa deɛ wobɛkasa. Ɛte sɛ adeɛ, adeɛ bi a w'ani bɛbɔ so anɔpa edikan biara no,

Sɛ woannya aboterɛ a, saa adeɛ no bɛdi w'adwene mu dɛm sɛ ma wobɛhwɛ wo ɔba bɛrima koraa na wohu no a ne ho bɛyɛ w'ahi wo ba bɛrima no ɔsɛ ne papa
aida sɛ wobɛpira no anaasɛ wobɛgya hɔ akɔ
wobɛtumi a Ɔnka ɔmo yɛ mmienu no gya ɔmo hɔ kɔ na obi edi mu dɛm. Nti asɛm a yɛreka yi mpanyinfoɔ mpanyinfoɔ asɛm a yɛreka yi nti wei kyerɛ sɛ wowɔ yɔnko brɛbo a ɛwɔ sɛ woka osum asɛm kyerɛ no anaa ɔbaapa yɔnko brɛbo because ebinom tumi ne yɔnko ka ɛyi ɛyi ntɛm asɛm paa. Mente aseɛ Na me nte aseɛ nso da. You don't take far.
you don't want to think long. Sɛ wobɛka sɛ me yɔnko ni a me ne no hyɛ me tiri mu asɛm. Kɔsi wo ne wo kunu ɛnda mu asɛm. Ɛsen saa, obi wɔ hɔ koraa na ahintasɛm a ɛwɔ mu no sɛ obi wɔ hɔ koraa na ɔne n'adamfo no di nkɔmmɔ kɔ deep sen ne kunu. Oh yes. Sɛ wahu? Na woyɛ sei no, ɛma ɛwɔ adwene bi wɔ yɛn tirim a, sɛ Nyame anyɛ w'adom na woankɔhyia ɔbaa a ɔyɛ nyamesomni anaasɛ Nyame ho suro wɔ ne mu a, moment a woka, woka, woka, woka no ɔrefa mu aba. Ɛnneɛ mɛtumi aprɔkye ne kunu no. Ne kunu no. Sɛ wote aseɛ? Because sɛ waka wo yareɛ nti wahu wo kunu no weak point a ɔde bɛba ne nkyɛn. Nti wobɛhu ara ne sɛ ɛhɔ ara na ɔpin hɔ ee Nana, Nana Onim ne weak point nyinaa nti waka akyerɛ no. Ɛhɛɛ because onim biribiara.
So ahu? Nti ɔbaa Na nanso so ɛrentumi nnyina ne nan so. By all means, ɔde, onim w'ahoɔden nti ɔde wo bɛhwe hɔ. So wahu sɛnea ɛteɛ no? Ɛhɛn, nti sɛ ɛba no saa a, ɛ, ɛde w'ankasa nsunsuansoɔ bɔne a ɛde brɛ wo no, ɛdɔɔso. Wonam ni, nipa ani so te sɛ dua because sɛ Moment a wo ba woka wo nsɛm ɔka wo nsɛm ohuu ne wo kunu no a na aho yɛ no sere na bɛɛma no nso so wo nso so wo ho yɛ no nwanwa wahu sɛdeɛ ɛteɛ because sɛ wo no wo wo ne ɔbaa no ɛyɛ free to the extent that onim sɛ wo ne no bɔ nkɔmɔ paa na nsɛm a mo ka deɛ ɛnyɛ ɔbaa no adaworoma nka onim Enti ofiri hɔnom a, na nea wokaeɛ ne nea woanka no, na wafire mu, na ɔde kɔ wo kunu no hɔ. Enti wonam hɔnom a, na nenam wo kunu no ani so sɛ dua.
Ɛm sɛ ɛwɔ sɛ ɛyɛ a yɛ keep nsɛm wɔ yɛ tiri mu ɛsiane sɛ Samson anka n'ano antom ɛno ne n'ani a ɛfuraeɛ ɛsiane sɛ sɛ ɔbaa no bɛbisa no na ɔbɔ mmɔden kaa n'ano too mu a anka ɔda so yɛ Samson yoo papa Ɛwɔ sɛ wo yɔnko a wo ne no bɔ kosua tafere wotumi ka w'awareɛ mu nsɛm ahintasɛm kyerɛ no anaa?
Ɛsiane sɛ menim sɛ binom koraa tumi kɔtena sɛ meyɛ deɛ ɛnyɛ nsanomfoɔ but wɔn a wɔyɛ saa nsanom nsanomfoɔ no wɔtumi kɔtena baabi a wɔgye wɔn ani a wɔtumi ka anadwo yi deɛ meyeree na ɛnyɛ easy Saa nsɛm no, ɛwɔ sɛ wotumi ma wo nnamfofoɔ te saa nsɛm no anaa? Deɛ wɔn ne sɛ, awareɛ, adeɛ ne yɛfrɛ no awareɛ no, ɛyɛ nnipa a wɔn adwene mu dɔ ne wura saa ekuo no mu. Yɛwɔ adeɛ bi wɔ hɔ a, yɛyɛ nnipa nti ɛwɔ obiara ho. Meka sɛ obiara ho a, ɛnyɛ deɛ ɔwɔ me ho no, ebi na ɛwɔ me yere ho. But ɛwɔ sɛ yɛn mmienu no, yɛde kɔ owuo adaka mu a yɛne sɛ yɛma obiara te. Me mmom deɛ, me wiase a mete seesei no, menni menni adamfoɔ. M'adamfoɔ ara ne me yere. Obi a mehu no biara yɛ ɛte sɛn ɛte sɛn. Even mekɔ Ghana koraa, me classmates a me ne wɔn di nkɔmmɔ a, yɛndi nkɔmmɔ mpo a biara ɛyɛ anim anim nkɔmmɔ, ɛte sɛ abura aburokyire nkɔmmɔ koraa wɔde ba me nsɔ so. na matwa so because wanwe a na m'ano akɔ pa ama makɔ ka adeɛ bi a ɛni sɛ meyɛ dɛn meka nti mennim deɛ bɛtwe nnipa kɔ a ɛmaa na di kan nti meka wɔn kunu su mu asɛm wɔn ti mu asɛm kyerɛ n'adamfo na ɔne na bɔ kosua tafra kyerɛ sɛ wɔanhu no koraa na me me se ɛyi me me dɛn mefa mma mmienu na sister no me faa no no na na na na na ne se ɔsere no na okura ghanafoɔ mmaa se mm. mo sɛ ghanafoɔ mmaa wɔ gyerɛ nti ɛne sɛ deɛ ɔsi smile kyerɛ me no me fa ɔbɛtena ka nifa no sɛ ah wo sɛ ghana ni baa na ɔsɛ ɔmenyɛ ghana ni na me na mamanfoɔ se me sɛ ghana ni na meyɛ jamaica ni nti ɔkaa saa no na nadamfo no so bɛkaa ho nti me ne ɔmo kɔ ne yɛbɔ nkɔmmɔ a yɛbɔ nkɔmmɔ a na mehu sɛ ɔsiiɛ no na ɔno na esii first baako no asɛ ɔnhu nea ɔnyɛ nti yɛba na yɛbɔ nkɔmmɔ no ɔbue n'ano ka kyerɛ me sɛ ei madam Foesi manhu ne da wo koraa na metena ntena me dɔ no kyɛn me maame nti ɔka saa no na mesere na ɔbisa me sɛ adɛn na mesere na mese wonyiniiɛ Sɛ wunyin a wubehu sɛ Nyame pɛ na ɔyɛ nnipa a ɔyɛ ayi a etumi de ɛho yɛ dɛn to no so. Na adɛn nti na wutumi bue w'ano ka sɛ woanhu no da ko koraa no a? Enti sɛ ɔbaa bi te sɛ sɛ wo yere no no a wodi ho agorɔ a, wo ne ne ntam asɛm ɔbɛka akyerɛ n'adamfo.
Ɛna ɛsiane sɛ obiara wɔ ne baabi a ɔkɔpem nti no, baabi a wotɔ sini, sɛdeɛ na sista yi ka no, baabi a wotɔ sini no, Ɔbɛkanka wo nyinaa akyerɛ n'adamfo no. Enni sɛ ɔka no saa. Ebi koraa ebia na ɔbarima no ebia ɔda a otu nkorɔw mu na me kunu, na me deɛ meda anadwo a menna o nkorɔw mu nko ara. Kyerɛ sɛ, ɔbɛkeka saa nsɛm wei nom nyinaa a ɛnyɛ adeɛ a ɛyɛ dɛn? Ɛyɛ fɛ. Nti me deɛ, awarefoɔ, mo mo secret anaasɛ adeɛ a ɛyɛ mo ahintasɛm, even me koraa mewɔ adeɛ bi a ɛwɔ me ara me ho a ɛwɔ me tiri mu a me yere menka nkyerɛ no. Efisɛ ɔyɛ nipa, Wɔbɛtumi agyaa me kyena, wɔbɛtumi agyaa me adekyeeɛ, ɛnna yɛbɛtumi nso de akɔ awieeɛ. Nti ɔkɔ, ɔgyaa me na ɔkɔgyina baabi na ɔkaeɛ. Na ɔsam sɛ bɛ, yoo, awo, wobɛka wo yɔnko. Mmaa, yɛpɛ saa. Yɛtumi fa yɛn nko ara sɛnea papa yi ka no. Da koro koraa yɛhu yɔnko no a, yɛntumi nna. Na asɛm biara a ɛhyɛ sum ase biara a na yɛaka akyerɛ yɛn nko no, ɛwɔ sɛ awarefoɔ yɛtumi yɛ saa ma. Dase.
Enni kwan sɛ ɔwareni biara yɛ saa. Esiane sɛ woaware na wo ne wo kunu te hɔ nti, ɛsɛ sɛ wo kunu no yɛ w'adamfo, yɛ wo maame, yɛ wo biribiara. Biribiara a ɛsɔ w'adam, wo kunu na ne ne ka. Sɛ mpo wobɛware koraa na wɔ yɔnko a, ɛyɛ sɛ woma yɔnko no nkɔmmɔ a ne ne die no,

Ɛhɔ ara na ɔde w'asɛm no rekɔ abɔnten. Wahu sɛ ne nsɛm korɔ de kɔ. Wahu?
Ebi a wo de sɛdeɛ wosi kipu ano, nyɛ saa na w'adamfo no kipu n'ano. Nti wofi sɛ sɛnea wo teɛ no, saa na ɔno nso teɛ, nso ɔnte saa. Nti wo nea ɔno bɛka akyerɛ wo deɛ wonka ho, but woka bi kyerɛ no a na ɔno akɔka. Nti ɛho nhia sɛ ɔbaa awarefoɔ paa deɛ, wofa yɔnkoɔ dendeenden na ɔne wo kunu ba bɛda, last minute na wabɛyɛ wo kunu mpena. Last minute na wo nsɛm nyinaa ada abɔnten, deɛ mfasoɔ na wobɛnya? Na wontumi mfa wo kunu anya wo yɔnko, Obi wɔ hɔ koraa a ɔne ne kunu nka n'asɛm, ɔne ne dafo ka n'asɛm sɛdeɛ mpanimfoɔ adi kan aka no. Adɛn nti na ɛyɛ sɛ ɛba no saa? Obi wɔ hɔ koraa a ɛyɛ biribi a na ɔnso nhu akyerɛ n'adamfo, ɔnso nhu nkyerɛ ne kunu. Adɛn nti na ɛyɛ sɛ ɛba no saa? Enti ɛnni kwan sɛ ɔwarefoɔ baa deɛ anaa ɔwarefoɔ barima deɛ, woka wo tirim asɛm kyerɛ w'adamfo. Nea ɛbɛsi biara woka kyerɛ w'adamfo. Adɛn nti na ɛyɛ sɛ ɛba no saa? Ɛno ne nsunsuanso na woagye wo kunu afiri wo nsam a afei deɛ worekɔkum no. Awareɛ. Nyankopɔn se ɛyɛ sacred. Awareɛ, Nyankopɔn se ɛyɛ union between two. Kyerɛ sɛ ɛm sɛ ɛka aware koraa ɛm sɛ ɛma mma. Ɛyɛ union between two. Asɛm biara nso a ɛbɛsi wɔ aware dan mu no, ɛwɔ sɛ ɛsi wɔ behind closed doors. Ɛnti na yɛnyɛ no wɔ abɔnten no. Nyɛ sɛ anka ɛbɛyɛ sɛ nkraman ne mpɔnkye ne nkokoyam nenam abɔnten. Nea ɛyɛ nnipa yi adeɛ no deɛ ɛyɛ soronko nti, ne Nyankopɔn se yɛnyɛ biribiara behind closed doors. Nti sɛ me ne wo, nea ɛsi wɔ yɛ dan mu deɛ, nka ɛyɛ me ne wo asɛm. Nso ɛkɔyɛ me akɔyɛ sɛ ɔbaa bi wɔ hɔ a ɔfa adamfo a, ɔtumi describe ne kunu Sɛbi ka fa ne nda mu asɛm nyina de kyerɛ no yɔnko. Describe ne kunu sɛdeɛ ne nneɛma ne ne honam te nyina kyerɛ no yɔnko. Yɔnko a wo describe akyerɛ no nso ɔni yere, ɔni, excuse me, ɔni kunu. Nti na dɛn na wo tɔn sɛ ɔnkɔ tɔ no? Ɛdeɛn na yɔnko wo tɔn sɛ ɔnkɔ tɔ no? Afei wa tɔn aa, wa tɔ awie aa afei na wo kɔ twe sekan anaa? Fa wo sekan to hɔ, ɛsiane sɛ wo aa na wa tɔn ma ɔno nso wa tɔ. Sɛ me, mekɔto sɛ me yɔnko ne me kunu reda a, mpanimfoɔ biara kyerɛ n'adwene, na me m'adwene ne sɛ mɛda no mogya. Hmm. Mɛtumi ada hɔ ara ma ɛdi one year, mɛda no mogya. Ɛsiane sɛ me no mewɔ philosophy bi wɔ me tiri mu sɛ, menwuiɛ a menim nea mɛnya. Ɛna watumi afa m'akyi ne me yɔnko ada no, me ho nhia wo bio. that is me. Sɛ wo dɔ me paa na me ho hia wo paa a, wo nfa m'akyi ɛnne me nti mɛ dane because ɛsan sɛ sɛ me ko mpo a ɛnkosi aga. Anhwɛ a me pire pire de anyan. Ɛma obi sɛ ɔbɛhu ma ɔbɛdɔ me nso ɔde m'atena car front no so wakotu m'ani baako ma ɛno nso soso ma nkɔtena saa car no front. Nti me, me sii so adeɛ a me nyaa bi da ɛne koro a ɛne ne ko. Me nyaa bi da. I will just walk. Mɛdane w'agya. Na mmom sɛ w'ankasa wufi dan mu hɔ pue na sɛ wutie a esi wo so yi, ɛbɛma woatena ase deɛ a, ɛnneɛ na ɛyɛ woaa w'asɛm. Ɛno na ɛyɛ woaa w'asɛm. That time nso na mekyi obi nnwom a ɔtoeɛ a ɔse na Madam Michael Johnson. Na mekɔ dadadadada. Ɛsiane sɛ as far as a mahu sɛ wo ne me yɔnko berɛbo ada no deɛ, there is no way a saa aware no bɛtumi ayɛ yie.

Ɛna wo kunu no nso so wodɔ me a anka woankɔyɛ wokɔfa obi koraa a mennim no nkura anka ɛnyɛ hwee but sɛ me yɔnko berɛbo deɛ ɛneɛ na mo mmienu mmom mo nware na me nso mensesa me nneɛma na menkɔ na yɛnhwɛ nea ɛbɛsi no yie me me deɛ deɛ menkum nimpa mɛdane mo agya na mo a continue

so a because ɔkaa bɛɛma no se yɛnyɛ a nka wote fie ha sɛ bɛɛma no kɔ na ɔba no ɛɛ na wokɔ yɛnyɛ a nka wodeɛ wote fie ha wohu sɛ wankasa woto bɔɔl na ɛbɔɔ ban ho no asan aba wo hɔ ɔbaa yi so a meke ɔnwaree deɛ nanso ɔte nasomdwoe mu ɛnti me mɛkɔ na makɔtena masomdwoe mu na mo a monware na mo a monkeka mo ho wɔ fie hɔ Na Onyankopɔn ankyɛ na sɛ ɔba a, yɛbɛhwɛ nea ne ho bɛkyere no. Atiefoɔ, ɛnnɛ nso, nea Abrabɔ mu Nsɛm UK yɛde mo besie ɛne, Meda mo ase, Erassia Applegate, mene mo besie nhyia ɛnkyɛ. Bye bye.